Mae Newyddion Now yn deall bod arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi ystyried galluogi i gynghorwyr siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd adeg Dydd Gŵyl Dewi yn unig. Mae'r cyngor wedi cael ei feirniadu ar ôl methu â rhoi sicrwydd i un cynghorydd y byddai modd iddi gyfrannu'n Gymraeg mewn cyfarfodydd. Wel, Owain Evans sydd â'r stori. Mae yma rwan. Um, Owain, be di'r cefndir fan hyn? Wel, mae'r stori yn dechrau, Bethan, gyda'r Cynghorydd Rebecca Lewis o Drebanws. Yym, mae hi eisiau yy gallu defnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyngor. Yym, dyw hi ddim yn teimlo bod swyddogion y cyngor yym, yn gallu helpu hi i wneud hynny. Yym, er gwaetha'r ffaith bod y cyngor fod i drin yy y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal â'i gilydd, mae hi wedi cwyno wrth Comisiynydd y Gymraeg. Yym, Nawr, mae'r sefyllfa wedi arwain at gyfarfod rhwng arweinydd y cyngor ac arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor, ac yn ystod y cyfarfod hwnnw, 'y ni'n deall y bod nhw wedi dod i gyfaddawd, sef y bydde modd siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd cyngor, y bydde offer cyfieithu ar gael mewn cyfarfodydd cyngor oedd yn digwydd ar neu o gwmpas y dydd Gŵyl Dewi. Nawr, mae rhai o aelodau grŵp Plaid Cymru yn anfodlon â hynny, ac eraill, fel Doctor Del Morgan, yn teimlo bod hynny'n gam ymlaen.
Mae'n swno tipyn bach o o joken i gael un cyfarfod rownd adeg Dydd Gŵyl Dewi, ond dwi'n siwr nad dyma yw'r cynnig yn llawn. Falle taw trial wneud rhywbeth i i ddenu sylw at y ffaith mae'n bosib bod yr arweinydd yn gwneud. Fi'n credu beth fydden ni gyd yn cytuno yw bod angen cynyddu ar y defnydd o ddwyieithrwydd yn y cyngor yma. Felly, Owain, be mae'r cyngor yn ei ddeud? Wel, mae'r cyngor yn pwysleisio mai trafodaeth rhwng arweinwyr oedd hyn a dyw e ddim yn adlewyrchu polisi'r cyngor o gwbl. Os rhywbeth, mae e'n groes i bolisi'r cyngor sy'n dweud bod hi'n ofynnol rhoi'r un statws a dilysrwydd i'r Gymraeg a'r Saesneg yn holl fusnes y cyngor. Wedi dweud hynny, mae'n werth nodi mai bach iawn o alw sydd 'na wedi bod i gael siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot. Reit. Ydy hyn felly yn codi cwestiynau ynglŷn â chynghorau eraill a beth sy'n digwydd yn y rheini? Wel, 'yn ni wedi yym cysylltu â chynghorau eraill i ofyn beth yw eu trefniadau nhw ar gyfer siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd. Yym ni 'di cael ymateb hyd yn hyn gan 13 ohonyn nhw. Ar y cyfan, maen nhw'n dweud bod gwasanaeth cyfieithu ar gael neu bod modd trefnu hynny. Rhai'n dweud bod nhw byth yn cael cais am wasanaeth cyfieithu. Sir Benfro'n dweud os yw cynghorydd yn annerch yn Gymraeg, yna mae e neu hi yn gorfod cyfieithu yr hyn maen nhw wedi'i ddweud i'r Saesneg wedyn. Ac os ewn ni nôl at Gastell Nedd i gloi, mae trafodaethau yn parhau efo ni ynglŷn â'r drefen o ddefnyddio y Gymraeg mewn cyfarfodydd. Ac i ni'n gobeithio clywed rhagor ynglŷn â hynny erbyn diwedd yr wythnos. Reit, ddylen ni nôl at y stori 'ma felly.
Diolch o galon, yy, Owain Evans.